कतौ कोई नहीं जाना कतौ मर गेली सब गोड़ा गे कतौ सावत आना एना सुनसान रही छै मेरा छी के

पतो नहि देखै छै के हल्ला करै छौ मेजबान चले ले बुझाइए मेजबान साहब नमस्कार नमस्कार अच्छा आइए अलो आप की भेलै नहीं और दस दिन रहना चाहिए मेजबान नहीं पुगल देखियो कनिके बढ़ल पेट पठा देलक मतलब भगा देलक कि अपने मने चलि एलियै है तू तो हरदम मजाके करे मन रही छी मजाक मजाक मजाक अहाँ मजाक करै छी सब दिन मेजबानिए खाइत रहू आ घरमे कनियाके हरदम प्लान दैत रहू से भरि दिन काम करैत रहतै आ मरैत रहतै बुझलियै ने अहाँके मजाक बुझाइए अहाँके की भेलै की नहि भेलै जाउ ने डॉक्टर काका एहिठाम

एगो जो ना मैच मारी होगा चट्टान मा भए गेल हमरा ई घर में चट्टान मा भए गेल दशा भए गेल हमरा घर में ई बाहर या डॉक्टर साहब मैच मारी खाए लग गेले रहिए घर से निकल गए जो ना अंतर पेट भर तो जो ना सुन सुन है तो बताओ मेहमानी के लिए ना तो मेहमानी के लिए तो तन समानी होई ने है अहाँ किया टेंशन करे छी अहाँ बैठू एजा सब ठीक भ जेतै आओ ठीक भाई देली तो। हाँ एकदम रे टेंशन नहीं करू सब ठीक भए जेतै हम कनी जाइ छी ओतऽ दवाइ लबै लए आब अहाँ सब जे है से एकदम ठीक भए जेतै आ माइयो के धैर्यता रखियौ मैं अहाँ के बहुत डिहबल अवस्था में छला हो उनको हताश उड़ि गेल छलै हमरा कोई आयल तऽ एहन अवस्था में गेलियै हुनका जे है से माने ई ब्लडके बहुत कमी छलैए बहुत सीरियस अवस्थामे छलैए हम ओहि जे जाँच कऽ जे हम ओहि जे अपना भरिसँ बढ़िआँसँ कोशिश केलिए बहुत बढ़िआँ भऽ गेलै आब टेंशन एको रति नहि केलक अगो हमार ब्लड चढ़ा दे डॉक्टर का का करे नहि, आब ब्लड पूर्तियो भऽ गेलै भऽ गेलै सब किछो भऽ गेलै आब नहि। डॉक्टर साहब घर से जे ई बाहर है

डॉक्टर काका केहन केहन पेशेंट के ठीक कऽ देलकै या आब तऽ एलै ओ दौड़ कऽ दैयो ऐ। कोरोना के मन खराब छै शान्त भऽ के रहू ने हां ठीके कहै छियै शान्त रह हे भैया हम गेल छली खेत से आबै छली बुझलक ने हम छली संगीत सब नहि छली बच्चा सब बेदरा हम राखू ने देखली टाइम बाप रे बाप औंघरायल छलै नहि बजे नहि भूके या तब हम बोलबे ला पठो एकरा कहैत रहे जे पानि बेसी के पीऊ ये पानि ने पियत रहे जे एते गैल है जाय आ पानि पिए छै हेतनी ई खा ले छै खा ले छै आराम कर देबे तब ने कुछ हेतै देह में लगते कुछ हेतै खा ले छै खा जान देलिए मैं गया पानि चल जे डॉक्टर कहल अखनी नहीं नहीं जान देला देखो भैया एकेटा बात सबके आराम चाहिए बुझला कि नहीं तू अपना घुमैत रहै छ घुमैत रहै छै मशीन जका खटैत रह त मशीन छियै बाबू गो धरी बेदरा गो रो सुनी एकेटा कनिया छै रो त क्या 10 टा कनिया रहै छै भाषण करे हरदम मजाके तू करैत रहै छ बुझला कि नहि गो मजाके मे मेहमानी खाना लगा दे चटान मार को ले ले चुप चुप चुप घर में हल्ला नहीं घर में कुछो एकर पेट भरले भए गेलै एगो हमरा कोन सुख गेलो गद्दा भार करे करे गला लग गेल हम कहलियै नहि बचते या गेलियै बेहोश मरे माय गे अथी फल फूल आर नहि कहलको दै लऽ कहलकै पानि चढ़ायल भए जेतौ ने घर जे है तऽ फल फूल आनि कऽ दे ताकत वाला चीज सब खाय लए एतऽ से डिस्चार्ज भऽ जेतै तब बज अलग है तऽ बैजते के बैजते बैजते के बैजते कोनो से कमा के आनै छै आ सब पैसा चलि जाइ छै एहि दुखे धनिया एनाहिते है सब मिलके काम करू एके आदमी काम करला से

मागे जो ले चुप ना ठीक भए जेतै देख ने ठीक भए जेतै जो ना तू जो ना पानि चढ़ा कऽ जेबै ने एक बेर डॉक्टर से चेक करेबै लड़का के बड़का डॉक्टर लग हेतै ले जो तू

नहि कानू अहाँ की हमे जाइ करबै छियै बुझली एहिठिन से कतौ फर उठ के भागि नहि जिया तऽ कोई कतौ चल मेजबानी छोड़ि दिया भागि जाबे छै घर पर सब घर द्वार खुगल छै नाश भए गेलै कुत्ता बिलाइ सब ढुकि गेल हेतै अरे जो। कोनो होश नहि छै हमरा बड बाजे छी तू बड़ ओए बात हर हर खट खट से तऽ ई बिपती सब भोगऽ पड़ै छै हमरा अच्छा चुप हमरा रह आरत कर कर से रामलाल

ठीक है टेंशन नहीं करा निको लोग कहियो देही समांगी होय छै एकर लेल टेंशन कामे केल के देना है तो सो बात नहीं है कामो हो के चाहिए और रेस्टो हो के चाहिए और कहे छे जे बेटी अबे है तो ई देल के ऊ देल के नहीं ओहो हो के चाहिए तब सब कुछ से सब तोरे बैलेंस देखी मिला सब सब- बाले जंग डॉक्टर के का एकटा बाता कहलियो हाँ, हाँ। ताहि दुआरे हम समझा देलियै आब टेंशन नहि करू समझदारी से जाउ बूढ़ पुरान हे के बजबे करतै तऽ बेटा छियै पुतहु छियै तऽ शान कर हमरा आर के नहि किछो कहै छै हमर कनियो आइ देली किछो बजै छै हाँ, ठीक है बुधियार छथिन ओ अपन देह में रिक्स लऽ लेलखिन लेकिन आ, नहि ककरो किछो कहलखिन ककरा से आ चली हमरा में से झगड़ा करना है तो हमर कनिया हाँ, उ काबिल के काम है काबिल के काम छै आब जे है से लिया हम आब हम फेर जाइ छी हम अथी अस्पताल में हेते लिया हेते का निमन से रहू ए शांत से रहू

एते दिन रहबे ओने दू दू दिन लए कऽ अरे साथी संगत में रह जाओ कि रह जाओ कहे कहे कहे तो हम धरफड़ क्या के चले एली के कर लगा हम को फोन कदा कर लगा अकस्मात दे लिए केना छै रे रामलाल ठीक छै बजे छ ना हाँ हाँ हाँ हमरा तऽ जी उड़ि गेल तोरा ओहिना जी उड़ै छौ गेलियै दौड़ कऽ घर दुआर सभटा लगा देलियै आ फेर जी उड़ि गेल जे केना भेलै पानि सठि गेलै कि केना ओ भागि गेलै कि छै मोल जाल के केलही हँ बैठो दिन में यो को रगे जल तरकारी के जल जल दिए तोरा तरकारी तऽ आसू तार होइ छौ जल धे तरकारीमे ये कोबी हेते घर में से वएह करे चले हमरा कोबी नहीं खेबे खाय खाय मुंह टेढ़ भए गेलै कोबी मागे आय अथी के तरकारी कर आ एकरा ला फेर खिचड़ी बना के लाबऽ पड़तै ने खिचड़ी आ दही दिए एकरा दही केना के देबै रे मोक ललहारे हे देखी रह ने दही कहलखिन देला दही बैठल रहै छै खाली खाइए बस सुनता रहै छै देखिन एना पाइप चढ़ल छै केना हेतै पाइप चढ़ल छै रहना सिर रहना रहने जा सिर रहना मुँह के हर लगैया मुँह दुसा कऽ इसिर बात घुसको नहि हो हमरा कुला फुटबै हमरा हमरा कुला लग गरू लगैया जाइ छियै ओकरा टुकटुकिया माय के सोर करबै कनी कहबै क्या देल हमरा तऽ ई सब झूठ भए गेल डर से झुनझुनी भरि गेल डर हमर एकदम सोझ नहि होइ छै आब। तोरा पानि चढ़ा देबो कहे नहि हम चढ़ेबै पानि डर पैसि गेल की बुझबी तू घर के टेंशन ये डॉक्टर और ना सुइया बोल देलकै दुखाय छै ओना नहि पास भेलै ते नस जतऽ जगै छै ततऽ सुइया दै छै बुझरी की? बुझरी कए देलकै डॉक्टर का नस नहि भेटै छलै आओर जी हंस उड़ि गेल हमरा बुझली मौगी हाँ जो तऽ रोटिये पका लिअ दू टा सामने चुभिए सटा डॉक्टर के सामान सब छै देखै छी गीत सना के घर में बुझलिए हँ

कोना भए जेतै तब तऽ हम घरसँ दौड़ कऽ एलियै यऽ तऽ भागि कऽ जे केना खेलकै नहि खेलकै डॉक्टरो एतै ओकर टाइम छै आबै रह गे रह रह हमरा दुखा अरे, देबै अरे, बुझै छी हम कनी के बुझै छी की ओ कथी लए डॉक्टर के सामान छै मारतै एकरा छुबै मुँह बाबी देखबै ना

अरे गो डॉक्टर सुनता अरे बारे बा कर चकरा भागे हाथ देते एक दिन से। हम एटा बैठबै कि घर में करबै हेले रख दै छी हैं सर करबै हम डॉक्टर का खटा से हरदम खटा से जोर कर नीक बात कहै छौ तोरा रामलाल कहिया तू लोग हेबी लोग नहीं जे कथी जे पड़े एना कदिल करै छी घरोमे तू तहिना करै छी बाहरोमे तहिना डॉक्टरो लग तहिना परसेंटो लग तहिना अंगना जो ई सब नहि छुबिए भके नहि छुबे नहि छुबे हम जा छे डॉक्टर के कहबे एक दिन जाय ले पानी सटले कि की दिए पड़ते की हाँ, जाओ। बैठल जे डॉक्टरो टाला नहीं जाय छे जो ई फतरिंगा भाग ना जाय उठ अगर विश्वास नहीं पहिले किया भाग भागबै दा हैं? मच्छर काटे छे झाँप दे ना गागे पति होंक देबा चिन्नी बाप रे बाप घर में कुछो हो पापड़ चीनी एना से जे लग जा दुई छाप चुप ने डॉक्टर एते रे दिन लगुआ कपर जरुआ पाँच सौ टका तऽ सठलै आ कते सठतै नहि सठतै तकर टेंशन तकर टेंशन नहि छौ एको रति डॉक्टर ठाम में यहाँ करी छी को तो कुछ नहीं पूछे इस तरह से कपर जरुआ नहि तऽ

जो तेना गप में लग जाओ पानि सठि जेतै खून तानि लेतै पाकि में भाय नहि जानते हम कम बुझे छ तू जब बुझती तो दशा हमरा घर में हेबे करती